העלאו, וועלקאם, פרשת חוות הארבעט, עפעס הערט מיך נישט אויס ריכטיג, פרשת תצוה, ניין, שבת זכור, כ'האב נישט אזוי גוט, כ'האב נישט ארויס קלאר וואס איך וויל זאגן, סאו, עקסקיוז מי, סאו.

עס איז אנדערש ווי לעצטע וואך וואס איז געווען מער עס האט מען געזאגט מען האט נישט גערעדט נאכנישט אז מען דארף עס מאכן די סעקאנד טינג איז אבאוט עס איז א מין אינטערעסאנטע הערה וואס אלע אסאך מענטשן האבן זיך צו רעדן וועגן איז וועגן עס שטייט נישט משה רבינו'ס נאמען אין די פרשה און עס איז גוט צו די פרשה איז נאט א ריעל טינג איטס דזשאסט א וועי אוו דיוויידינג די

משה דאס דאס איז צו ווייט אוועק פון אדורכשניידן יקב הדינ'ס האר פון א דור, יקב הדינ'ס האר איז אזוי ווי וועלכע האר, וועלכע האר איז דער דין נוקב היות אז דאס איז דער יקב הדינ'ס האר, ס'איז דער האר סיני, האר סיני וואס איז געווארן כגיגות ארום אלע אידן און די מענטשן ליגן אינסייד סאך טיפע האר.

ענק זענען אלע אלע שקצים מאמינים ביסום השם ביהמ ד אתי אז כ'האב מאטל זאגט פארטיי ליב צו צו מעתיק זיין די פסוק אז משה רבינו אין פֿערציק יאר האט ער האבן די געשטראגן די אידן און אל י האט פארטיילט דעם אז מאמינים ביסום השם ביהמ ד אתי אז כ'בין באט ווערי מדויק ביהמ ד אתי אז כ ווייל איך ווייס ענק ווייל איך איך לעב אין דת איך לעב אין אין די ריכטיג איך לעב אין אמת און איך בין מורא'דיג קריטיקל איך בין די קאצקער עבר איך בין נישט סטארק קריטיקל פון ענק איך מיין און איך העלף ענק אלץ שיינע באט.

איי דאנט וואנט טו עקזיסט ענימאר, א גוטן טאג. דעטס האו דעטס האו מאטש ענד דעטס האו קאוז האו הי סא איט ענד הי דידנט פלעי עני געימס הי סעד די טינג אזוי ווי ס'איז ענד איט עקטשעלי ווארקט ענד איט עקטשעלי ווארקט ענד די תורת משה דעט ווי העוו איז ביקאוז אוו דעט באט נאו דערס די די וועי דערס א סערט סעקאנד וועי ענד די סעקאנד וועי איז בעסיקלי די וועי אוו אהרן הכהן ענד דערס א סערטען ווערי אינטערעסטינג חילוק וואס העפענס העיר ביקאוז

אויף טו טו בי גוד און דאס גאוס בעק איך בין אביסל צומישט דא ווייל קין און הבל קין איז געווען אמתדיג אזוי ווי משה באט אין ענד משה רבינו איז געווען הבל און און וואט העפענד איז וואט העפענס איז דעט קין קילס הבל וויטש שוד האוו וויטש העפענס העיר אלסא ביקאוז

און וואס עס געשעהט איז אז עס געשעהט א הלבשה, און ווען מען זאגט פאר די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה ווען מען דא און ווען משה רבינו מאכט אהרן הכהן די ער געבט אים זיין פלאץ ער געבט אים צוריק ס'הייסט אין א געוויסע וועג ער געבט אים צוריק וואס ער האט גענומען פון אים ווען ער געווארן די לידער פון די אידן און אהרן הכהן א גאנצע צייט ווען משה רבינו האט געזאגט ווי איך היילעך על פרעה.

ווייס איך צווישן מיך און דיך לאשן ארויס די אידן וואס האט זיך צייט צו געבן און און דאס איז די סימבאל אדער די קאנצעפט אויף די בגדי קודש וואס משה רבינו משה רבינו איז נישט געהאט קיין בגדים ווי די גמרא זאגט אין משה רבינו און משמש משה בשבעים מים ולאיהם ס'איז געווען א גאנצע שאלה. בחלק לבן שאינו אמרי, ווען משה בייני האט געדארפט זיין א כהן האט ער עס געמאכט מיט די גרעסטע פשיטות וואס קען זיין, מיט די גרעסטע, הי וואר די די קאמב אזוי ווי קאמב א גארטל אזוי ווי די גערער אזוי ווי די קארפער רבי האט געזאגט דארפסט א גארטל נעם א שטריק, אויב משה בייני דארף עפעס א ביג, ס'איז דא א דינער מ'דארף אים א, מ'קען נישט דינען דעם בית מקדש נאקעטערהייט מ'דארף אים עפעס א קלייד,

ס'איז נישט קיין עכט אמת'דיגע זאך, ס'איז נישט די אמת, די אמת איז, די אמת איז אז ס'איז אזוי ווי ס'איז, אבער וויבאלד ס'איז דא א עולם, ס'איז דא מענטשן ארום און ארום, ס'איז דא מענטשן וואס פארשטייען צו, וואס פארשטייען א געוויסע שפראך פון שיינקייט פון כבוד און תפארת, יענע מענטשן דארף מען רעדן צו זיי, דארף מען רופן די חכמי לב, די וואס פארשטייען צו דאס, אז זאלן מלבוש זיין אהרן מיט די ריכטיגע בעקיטשעס אז ס'זאל קענען, עס זאל זיין מיין שפראך מיט די וועלט. און וואס האט צו טון מיט פרשת זכור און פורים דארף איך עפעס זאגן?

וויבאלד אז מיר לעבן אין א וועלט פון לבישים עס מאכט טאקע א חילוק איז אויב ס'איז אמת וואס איז אחשורוש טענה אויב ס'איז אמת אז אז די לבישים זענען זענען די זאך אויב ס'איז אמת אז די די כהן גדול איז געווארן א כהן גדול ווייל ס'איז געווען מרובה בגדים איז איך אויך אני איך וועל אויך זיין די כהן גדול און די גאנצע שוין אנטקעגן מיין פשט אין די מגילה די גאנצע זאך ווערט געשפילט ס'איז געווען זייער מלובש ער געזאגט און איך מיין נישט צו הרג'ען די אידן ס'איז אויסגעקומען די גאבע המן האט געזאגט און די שליח און אלע מיני זאכן.

מ'גייט אנטון א שק ואפר, אזא קאצקע רעקל, און מ'גייט שרייען זעקו גדול עמו ה', ס'קען נישט זיין דאס, דאס איז מהר א, עס גייט נישט אזוי, די אלע לבושים, די אלע תירוצים, ס'איז נישט קיין מעשה. ענד דעט וואס דעט וואס היז היז ביג היז ביג ברעיק, היז ביג היז ביג טינג, אז ער גייט זיין אזוי ווי משה רבינו. און עס איז טאקע געווען, עס איז טאקע ביז יעצט אויסגעפירט, די גאנצע זאך, אין די ענד, אין די ענד אבער, אין די ענד ווען.

די גאנצע וועג וויאזוי וויאזוי די אלוקות איז מלובש געווארן אין פרצופים און פרצופים און פרצופים און עולם האצילות און דאס עולם הזה און דא אזא מין זאך וואס הייסט תורה וואס הייסט תורת משה און ס'איז אויך געווארן זיי מלובש. און ס'איז געווארן זייער מליבוש און מ'דארף האבן עפעס א א שטארקע זאך עפעס א קרייסיס אויף ארויסצונעמען די תורה פון די מליבוש אלעמאל גייט מען ארום מיט די תורה מיט אזא מיט אזא נו מיט אזא מאנטל מ'קריגט עס נישט אן מ'גייט עס אויף דרום און ניקס ארום און סאם טיימס ווען ס'איז דא א גרויסע צרה דעמאלטס דארף מען מאכן אזא ווי אבן סעיאהורא און ארויסנעמען די תורה פון די לבוש און די מגילה איז פשוט כגרות יעדע איינער ווייסט ווער דער ראשון אריז א און אבער מען דארף קענען אריינלייגען א לבוש אויכעט און דאס איז די גאנצע דייעלעקטיק פון זכר און פירה מיט די אלע זאכן און איך האב נישט מער וואס צו זאגן סאו יענץ זאל מען א גוטע שבת.